Ineḍruyen n tmacahut n wass-agi ḍran di tallit n zik-nni, asmi amdan yettmeslay d ugama d iɣersiwen. Ihi, qqaren-d d akken tella yiwet n taǧǧalt tesɛa tmanya n warraw-is, yiwet n teqcict d sebɛa yeqcicen. Segmi ara d-yenqer yiṭij alamma yeɣli, tameṭṭut tameɣbunt ad tt-tafeḍ tuɣal ɣef wudem i wakken ad teqdec i warraw-is, ama deg uxxam ama di tmazirt. Meɛna nitni ala yir awal i ssnen, ur as-gin ara azal akken tella d yemma-tsen neɣ d tameṭṭut, ḥeqren-tt, tikwal daɣen kkaten-tt. Ma d taqcict-nni, tettaɣ awal n yemma-s, tessifsus-as taɛkemt n leqdic. Yiwen wass, mi d-kkren warrac-nni taṣebḥit, ufan-d d akken ala aɣrum s yiɣiɣ i yellan, ur asen-yeɛǧib ara. Ihi rẓan akk ijeqduren, reggmen yemma-tsen, wwten-tt teɣli ɣer tesya. Terfa ayen din, imi ayen yebɣu texdem-it, arraw-is ur asen-yettaɛǧab ara. Ihi tbedd s ibeddi, tedɛa-yasen, ad ken-yeǧǧ Rebbi d tigerfiwin tiberkanin, akka terram ddunit-iw d taberkant. Din din kan, asigenna isudd tafat n yiṭij, ma d aḍu yekkat-d si yal tama. Ma d arrac-nni, ṭṭfen iqerruyen-nsen, ttsuɣun seg uqraḥ, ttḥulfun amzun qrib ad ṭṭerḍqen, ttazzalen ttawin ttarran deg uxxam amzun d imesluben. Deg yiwet n tikkelt, uɣalen d tigerfiwin akken tedɛa yemma-tsen. Ma d taluft meqqren, d mi akken iffɣen seg ṭṭaq n uxxam, ttafgen di yal tama, ur ẓrin ɣer waniɣ ara rren. Ma d taqcict-nni d yemma-s, uzzlent ɣer tewwurt. Meɛna, din din, tigarfiwin-nni ufgent deg yigenni. Asigna-nni yempuxxar akkin d wakka, arrac-nni ɛeddan zdaxel-is, syin yeɣleq. Taqcict akked yemma-s ur ẓrin acu d tawhit-nsen. Ffɣent ɣer sdat n uxxam, wehment, skiddent kan ɣer yigenni, ugint ad gzunt ayen yeḍran. Taǧǧalt teɣli ɣef rrekubat-is, tessawal-asen i warraw-is s yismawen-nsen, meɛna yiwen ur d-yerri. Mi tuyes, Teɣli ɣer tmurt, tettru, tdeɛɛu i yiman-is teqqar-as, Ad iyi-kkes Ṛebbi si tudert-agi, imi d nekkini i yerran arraw-iw d tigarfiwin. Zrin wussan, arrac ur d-uɣalen ara ɣer uxxam, ma d yemma-tsen, ur tettett ur tettess, tegguni-ten kan zdat n tewwurt n uxxam, deg usirem n tuɣalin-nsen, meɛna

D lmuḥal ad truḥeḍ, ala kemm i yi-d-yeqqimen, ala kemm i d tafat n ddunit-iw, qqim kan yid-i. Meɛna taqcict-nni tegguma ad tuɣal d rray-is, tenna-yas, A yemma, ur ttuggad ara fell-i. Nekkini ad ruḥeɣ ad nadiɣ fell-asen, ma yella wayen umi zemreɣ ad t-xedmeɣ. Taqcict teṭṭef abrid-is ɣer udrar anda ttidiren akk yimẓiwen. Ihi, akken tɛedda i wasif, tewweḍ ɣer tama n udrar-nni, tuggad, imi i as-d-iban meqqer aṭas, meɛna ur tezmir ara ad tuɣal ɣer deffir, imi s-tṛeggem i yemma-s d akken ad d-terr atmaten-is. Ihi, tebda tettali adrar-nni, tettɛeddi deg tkerwac, deg yinijel, di tɣermin n iblaḍen, Ifassen-is d yiḍarren-is jerḥen yakk. Teqqim tettru, teqqar-as amar ahat yewwi-d lḥal ad tuɣal ɣer uxxam. Meɛna mi d-temmekta udem n yemma-s, ad tkemmel ɣer sdat. Ihi tetteddu tetteddu armi tewweḍ ɣer yiwen n uxxam. Ur teẓri wi t-ilan, meɛna imi telluẓ teffud tekcem ɣer daxel-ines. Tufa yal d ajqdur dinna meqqer, amzun mačči d amdan i yettidiren dinna. Yerna tufa taswiɛt ur tewqim ara, llan igelman n yiɣersiwen dihin, yerna tettraḥ liḥala, ma d ijqduren yiwen ur yelli deg umkan-is. Ihi, akken tger afus-is i wakken ad d-teddem kra n yiniɣman ad ten-teǧǧ, yemmeɣ-d fell-as waɣzen-iw. Yeṭṭef-itt gar yifassen-is yenna-yas, A tamexluqt, acu kem-id-yewwin ɣer ɣur-i? Wagi d axxam-iw, nekk d awaɣzen-iw. Taqcict tekkawen ifadden-is, ur teẓri d acu ara s-terr. Allen-is ffɣent-d, ma d icenfiren-is ttergigin. Imẓiw-nni yettaḍsa imi tt-iwala tuggad. Yenna-yas, Imi d taqcict kemmini, ur kem-tetteɣ ara, meɛna ad tuɣaleḍ d taqeddact-inu.